we towuk saladyny aldyk. Bul buram. Hawa, näl gördüň Batumandan? Başymy şu wagt biçak haladym. Bulam biziň çadyrymyz gurduk şu wagt. Gowy däl ýagdaýyň? Gorkýan. Menem gorkýan muny şu wagt. Bildiremok sizele. Ýöne näme? Durmuş dowam edýär. Bolan zat boldy. Dostlar, şu wagt Türkiýeden ha çykdyk. Şu wagt Gürjüstanyň girişine barýas. Ýöne käbir türkmenlere yzyna zadyna iberýärmiş. Göreli. Birazajyk alada berakçy bar. Meseleden hiç problema çykmaz-da. Däbi täbi türkmenler türkide zatda gaçak galyp illegal ýaşap soň ýene täzeden zat etmek wiza almak üçin bir ýurda giriş çykyş etmeli şoň üçin gürjüstany köp türkmenler ulanýan eken soň käbir türkmenlerem diňe girip şähere zada çykman göni birnäçe sagatdan soň yzyna çykýan ekenler. Soň belli bir wagtdan soň wiza bermän başlapdyrlar. Salman başlapdyrlar türkmenlere. Şonuň üçin aý bizä bärde okuwçy, türkide okuwçy, wizamyz bar, hemme zadymyz bar. Hemme dokumentlerimiz bar. Bir problema çykarmazlarmykam diýýäs. Göreli.

Aramda gürleşjek ýeri girdi, Aý, boldy, ýerimize gidýäs, zat diýipler. Soň aňyrdan geldi, pasporty getirdi. Peçatladyp geçiň diýdiler. Begenip gitdik bara. Aý, ýöne birazajyk gynandyryjy. Sebäbi beýleki ýurduň raýatlary hemmesi arkaýyn geçip otyrlar. Bize geldi, durduk. Ýigrimi kitap garaşdyk, hiç ýüzümize seredýän ýok, aýakda duz. Şoň üçin näme diýeýin, her baran ýurdumyzda birazajyk nähili bekgezmeli-dä. Mundýa-ha Eger gaçak galyp ýören bolsaň, giriş-çykyş edäýjek bolsaňam, girip, soň göni birki sagatdan yza gaýtma dä. Iň bärkisi geziň, görüň şäheri, geleniňize görä, gireniňize görä şäheri aýlanyň, ýurdy aýlanyň. Soň, ine, biz ýalaklar kösenip ýörýär-de, esasy gezmäne gelenler şunýalak kösenýär. Şonuň üçin her baran ýurdunda biraz dek gezip, Türkmenistany zaý etmeli däl-de. Türkmenistany näçe gowy görkezip bilsek, Şonça gowy, hemmämiz üçin. Aý bolýa netijesenden girdik hudaýa şükür. Şu wagt Batumda awtobusda gidip barýas. Bulam Samsundan münen awtobusymyz bize garaşypdyr. Zordan ýetişdik muňada yzyndan yglap zat gidýän eken. Şu wagt Batum şäherine dogry gidip barýas. Netijesenden Batumdanam gowy wideolar geler. Ana, görsen sen. Biz hem şu wagt aýlanyp ýörüs. Telefona nomer aldyk, internet aldyk. Sekiz gigabaýt internetleri, nomerleri kän gymmatdar eken sim kartlary. Bir dollaryň iki ýetmiş iki, iki ýetmiş bir oýnaýar. Lary bäriň zady. Bir dollar iki ýetmiş bir iki ýetmiş lary. Soň her ýerde dollaryň çalşyp bolýa. Türk pulam ýöreýän eken köp ýerde. Türkler gaty kän. Her ýerde türkler. Şunýalak binalaram. Biz hem şu wagt birinji gezek aýlanyp ýörüs. Näçe minut nomer aljak bolup biraz eglendik. Bärleri şäheriň merkeziräk durar öýdýän. Şodam?
Şeýä diýdiler.
Bäreň hristian ybadathanalary zatlary bolmaly. Bärde turistler bar. Görüň saçyny. Türk eken. Ofli. Trabzon alyp pişir. McDonald's bar. Bäri kire McDonald's iklermi? Tuwalet na ulanyp bilýär sen ony. Gidelmi? Ýok-a. Ukrainada şifrelärli. Buram turistler. Bulam kimin heýkelika? Bular hem türklerin ha. Yaman kän türk. Türkler göni vizasız gaýdýarlar. Hatda pasport hem gerek däl-de türkler üçin. Dostlar, şu wagt bir kafä geldik. Internetden görenimizde Gruziýanyň iň meşhur naharlarynyň biri, iň meşhur tagamlarynyň biri haçapuri. Haçapuri diýilýär. Munuň her hili görnüşi bar eken, ýöne biz ýumurtgaly, peýnirli görnüşini aldyk. Şunyarrak. We towuk saladyny aldyk. Bul. Buram bula gruzinlere, gruzinler özleri ýasýan eken. Şunýalak bir limonad, üýtgeşjek şunýaly miweli her hili görnüşleri bar eken. Bahalaram bular hersi iki lari, bul alty lari, ullakan eken, men äkiçdirek öýtdüm bolýan. Ullakan jakan-a. Buram, bulaň altylary. Toplam on iki, dört, on alty. On altylary-da iki kişä. Bir dollarynyň nädip aýdyşyny ýalam. Iki bütin ondan ýetmiş ýedi, ýetmiş iki gidip gelýär. Şol ýaly onda işläň açyk bolsun. Aý şeýdip gezip ýörüs bizem. Naharymyzy iýdik, garnymyzy doýurdyk. Indi gezýäs. Arkamyzdaky sumkanam goýup bilmedik. Aslynda bar ýaly iýen ýerimizde sorabam bilerdik a.
Daýzalaryň.
Daýzalar. Iki sany tatlış daýza, daýzalar. Gowy seretdiler bize. Sdaçlar ýok eken, olam ýarym lari. Ýarymlary şoň üçin bütin obany aýlandy. Tapjak bolup. Bir ýerden-ä tapyp getirdi soň. Ine, bäri Batumyň zadyna, deňizine ýakyn ýerleri. Ýaman owadan ýerler, binalar. Bärde fontan, agşamlary bärde fontan işleýän bolamyş, şu wagt-a işlänok. Ine şunýaly sowgatlyk zatlary bar. Ýap, meň elimde-de bar-a. Bulary türkden alypdym. Ýok, türkden alanym bar, AliExpress-den hem alanym bar. Şunýaly näme sowgatlyk aljak bolsaňyz. Bärsi. uly park. O zatmy? Bu ýerde Oho. Eh. Goňurja, goňurja. Näme gom? Agaçlar görýäňmi? Näme agaçka bu? Näme owadanmy? Şuň suwunam dadyp bolýandyr o. Içine girip bolýamykamyň?
Sortladymy aňyrt sen suw alynýar diýýän gaty.
Ýadyma düşenok. Hawa, näl gördüň Batumandan? Başymy suwatykça haladym.
Suwatykça haladyň. Ha.
Tebigat owadan, belläň. Tebigat owadan. Ýaňky wideoda aýdyşy ýaly, Türkiýeden bäri tarapa geçen badyňam belli bolup başlaýar-da, arhitekturasyndan, şäheriň ýapysyndan, ýapy türkmençemi? Gurluşy. Gurluşyndan. Oba birazjyk orslary dagy edýär. Ýatladýar. Binalar zatlary köne. Gireňde göni köne binalar. Soň täze gurlan binalar bar şuny ýalak. Olaryň ýanyna saýlanyp durýar. Turistleň iň köp bolaýjak wagtlary şu wagtlar şonda-da ümsümlik gatýan adam ýok. Ýa kän ümsümligem däl-de. Ýok ýaňky giren restoran Stambul. Telefon we gezen ýerlerimiz ýarym sagada biziň bilen Gaty, boldular. gaty türkkäm. Ýöne birini süsseňem türk bolup çykýar. Gruzin, gruzin dälläni. Synýanok şu adam deňiz kenaryna dogry barýas öýdýän. Batumda on ýaly köp bolmars. Esasy Batum üçin bir iki gün ýetýär diýdiler. Esasy ýerlerini görmek üçin. Geziljek, görüljek ýerler köpdür welin. Biz esasy ýerlerini görüp, çäge wagtymyzam biraz çäkliräk. Şonuň üçin başga şäherlerine gidelýäs. Tbilisi, soň ýene bir-iki sany owadan şäherler barmyş. O taýlarynam görmek nesip edende. Şuny ýaly bärsem ýaşyllyk. Şuny ýaly kiçijek magazynlar bar, sowgatlyk magazynlar.

Sere tap bolmaly. Bizem şu an deňizden çykdyk. Gara deňize girip ýüzüp çykdyk. Sowukdy ýöne bir girseň, birinji girip bildiň boldy, soň öwrenişip gidýäň. Gaty gowy. Peýledik gitdik. Üçünler ýolladyk. Gowy boldy. Şu wagt deňiz kenaryndan ýöräp barýas. Howa bet. Prokat alyp bolýan ekende şularym.
Elektrikçisi bar eken ýa bisikletleri. Esasy gezejek ýerler şu bir-birine ýakyn şu wagt aýlanaly diýdik. Nesip edenen Agşama tanta gidelýär. Couchsurfingden ýaňa bir brazis, birem nirem müsürli, müsürli biri bilen tanyşdyk. Olar hem ýaňy ýüzüp ýördiler, aňyrda galdylar şu wagt. Şolar bilen bile tanta gidelýär. Göreli. Menä tantam oýnap bilemok bolýar. Sen näle? Oýna, oýna. Ýyrtýaň.
Çözüm, çözüm. Boldy. Ondan habarlaşar. Gurgun.
Hem.
Ýaňy biç deka. Deňiz kenarynda wagtymyz. Aaa. Näme satyjy diýilýär? Gezip ýören satyjylar bar, eline Ýa garok boldy. Şol bir kolany ýigrimi larisa satjak boldy. Soň ýandaky gyzjagazam eline aldy-da, açdy-da, soň ondan bir taýda uly dawa boldy. Ol puluny isledi. Olam marketden kolany äkelip berip, yzyna bermäge jyrjaşdy. Şeýdip polisiýa jaň etdiler. Şeýdip sokjak bolýanlar, emma iň soňunda kolasyny alyp gitdi, pul alman.

Ýene bärde ýene tä zat, sowgatly zatlar. Bärde ukulele çalyp otyr, meňkiden ulurak öýdýän ha. Bulam biziň çadyrymyz gurduk şu wagt. Ýaňky ukulele çalyp oturan oglanyň ýanyna bardym. Tanyşdym, aslynda belarusýaly eken. Soň, Näme çadyr ýeri gözleýäňizmi, batda? Bizem, Hawa, bolsa-a erbet bolmaz zat diýdik. Soň şytany görkezdi. Şu wagt Piazza meýdany diýen bir ýerde, Piazza. Şu görýän uzyn binaňyz, jaňlary görýän bolsaňyz, her üç sagatdan jaň çalýan eken we her gün agşamam bärde aýdym-saz bolýan eken, janly. Şol ýaly bärde kafeler zatlary bar. Owadanjy ýer eken. Temiz, elini ýykarsyn, temiz suw, janym. Git, git, gel.

Gorkmadan al ýanyňda men bar ýa. Biziň çadyrlara bak. Çadyr, çadyrlarymyz görünýär aňyrda. Görýäňizmi? O agaçda gaşanda. Şu taýy. Ne ne şu wagt iň depesine ýetip gelýär şu wagt.

Dostlar bu görýän iki sany heýkeliňiz. Beaudry Pamperson dahlary. Heýkellä näme näme diýseň bormy? Ýerany
parçaladyň.
Ýapyt. Türkçesi. Karoçe görýän iki sany biri erkek gyz. Ali Azerbaýjanly, bulam Nino. Eee

Hiç birini gowşup bilmän her on minutdan birleşip soň ýene aýrylýar şonýaly durýan eken.
Menem birinji gezek görüp otyryn şu wagt.
Ine şu wagt birleşdiler soň ýene aýrylýarlar.
Bulam Batumyň meşhur görüljek ýerleriniň biri. Çadyr guran ýerimizde bir türk bilen tanyşdyk. Ol eli braslet ýasap, şunda özi elinden ýasap, satyp dünýäni gezýän eken. Saçy zady uzyn, küdür, hindlere meýläp dur. Soň häli ukulele çalyp ýören bir orus bilen tanyşypdym-a, belarusçady. Olam şu wagt ýolda McDonald's-yň ýanynda ukuleleni alyp, pul gazanjak bolup otyrlar. Bärden-ä. Olam şuny ýaly. Menem ukulelemi aldym. Bulam meňki. Dostlar düýn erbetap boldy agşam. Agsa agşam iň soňky gezek sagat wideo çekende belarus biri, türk biri, soňam Halmyrat, men dört bolup Aňryk merkezde bir ýer bar. McDonald's-yň öňünde otyrdyk. Biraz ukylylar zat çaldyk, gülüşip zat edip, degişip ýörkäk, menem daşyň üstüne oturdym, ýoluň gyrasynda oturdym. Oturamda arka jübimde telefonym bardy. Şony alyp, arka jübimden çykaryp, ýanyma goýupdym. Soň. Birazajyk o ýerden beýleki ýandaky oglanlar gitdi. Bizem Halmyrat ikimiz otyrdyk şo taýda. Olar çagrandan soň ýanlaryna bizem baramyzda şo wagt kelläm bilemok näme bardy kellämde şu telefony goýup gaýdypdyryn. Soň aradan gaty gitse iki minut-a geçendir. Edil şo Iki minut geçen wagty men wideoda otyrdym. Şunýaly şunýaly o çalyp oturany, ukulele çalyp oturany görkezip otyrdym wideoda. Şonda öçürdim. Wideony öçürip, jübimi seretsem, birden ýadyma düşdi-de, telefonum ýok, yglap bardym ýaňky ýerik. Ýok. Öh, soň polisiýa zada gitdik. Aý sagat düýn gije ikä çeldi dagy. Sorag, jogap. Soň ogurlanan ýere gitdik. Ol ogurlanan ýüzde ýüz prosent sebäbi göni şo wagt Halmyradyňkyna jaň etdik ol hem bolmady. Zat öçüripdir. Internetinem öçüripdir, Whatsappda zatdanam jaň atyp bolmady. Soň ýazdykda etdik, şu badam okalmadyk, şu badam öçük internet zat, näme boldy bilemok. Hemme zadym gitdi, içinde bir topar informasiýalam bardy. Kart, kredi karty, beýleki kart. Olara türk türk bilen jaňlaşyp zaa edip ýapdyrdym. Men içinde bir topar suratlar, ýazgylarym, bir topar prorammalar hemmesi gitdi. Olam Gürjüstana, Gruziýa gelendiň birinji güni. Soňky günler olam bolsa munýalagam gynanmazdym. Tende hiç bolýan esasy telefon hiç şu içindäki giden zatlara gynanýan esasy. Türk nomrym içindedi olam gitdi. Halmyrat dagam gynandy soň menem Bolup bildigimçe biraz zat şadyýan boljak bolýan sebäbi olam işinden zadyndan rugsat alyp şeýdip gaýtdyda bärik oňam keýpini gaçyrmajak bolup ýöne näme durmuş dowam edýär bolan zat boldy nesip edenem türke baryp täze telefon zat görerisda. Syýahatymyz dowam edýär, netijadan bu gün ýa-da ertir başga bir şähere geçmekçi. Gowy görläýen bir at. Netijadan hem wideo düşürjek bolaryn beýleki ýerlerinem. Habarlaşýançak, sag boluň!